Aa abagusi b'aminto nabakwanirie ande onsi asemore, enkagirete ng'a Nyasae obancheire naende mbuya more. Kaka, eng'ana nere egocha yaba mpaka natware amaisugusu. Nateemire gotara gusii kworokereria abanto baito obwanchani, Nateemire gotaara gusii kworoka riria abanto baito kororerana amaabera, naende ning'endererete nenchiri eyio ndoche embuya ere, nkobwate ere buya. Nateemire kworokeria abana baito igoro y'obuya bw'ogosoma, ekiagera goetera ogosoma nari torakore obokebago, ore na gesero tari koborwa boraro. Intori gosoma esukuru tonyore chigasi, etogosoma esukuru totware obong'aini bwa ogokora ebinto na amaboko aito. Mwanyagete inge tosomie abana ritang'ani igo togoseria chisegi chia amaremo, ase ki? Emechie emenge ekoimokerania emioro. y'amaremo mono mono mono mono okay emechie emetenenku nkorwanere lakini the highest percentage y'abanto bakorwanerera amaremo nechifamiri chintaka ase ki? Oboremo nabo boroche the only hope chifamiri chinyinge okonyora chikoimokerania emioro nechifamiri chintaka. chifamiri chintenengu, igo okonyora abamura bakare America, abande bare Mombasa, abande bare Nakuru, abande bare Australia, mbabwati insa chiogochia kobogoria emioro, obuya, na obwansu, na omogoko o kare ase ogosomia abana. Ekero okonyora kera omonto abwate chibesa chiaye, onde taiyo ore na acha. Iko abagusii enare gosaba, naende kaka ngochengi inde omotindo bono charity work, omotindo ore iga, imbuya tochake ecampaign yogosomia abana, tokonyora omwana ogokora buya, okonyora e B plus, omwana okonyora e A otari kwenyara, twamoakanera efees yonsi pi mpaka form four, ere twamotebia ng'a soma. kagokoora naende twamochangera twamoira university. Mambia na mambia ende kaka ekero nagotire abwo nabwo abana bagocha gokonya abande. Eyio nere ecampaign ntagete tochake gusii omwana oetete amatemo asome tabaisa gotoka isiko yaya torosie egesaku gesomete. Bagusia bagoteba ensinye konya korera mbamu by the way, kaka ntagete goteba iga, amashabiki abo songo vibes network, korwa chinsa chiria chia maiko, babekanera amo, batebire kaka egari nkogora tore, ewhatsapp group yabo, barabwo bechokire, bachakire. Abande korwa iga Kenya bang'akere ase bagote kaka naintwe bono toroserie whatsapp group yaito toroche baria barosirie eyabo barabwo bepangire inche kaka amang'ana ya mashabiki tindi gosoanana nabwo boka bagonchoka kaka inche nomorwaire. yaani tari oborwaire rende yaani inche ne patient bono nini mokondwaria nini mokongamba bono baria obechokire bachakire omoroberi tayari enchera bechogete inche timanyeti inche ne list ndoche aya korwa kenya iga iga bono naintwe bono bono totwebangire rende amashabiki naro are kenya twebange. ase eng'encho y'okogania okonge, narosirie ewhatsapp group, elinki noyo erabwo ase ecomment, aye click elinki eywo, join egurubu. Nabo okorwa chilingi mia tano, nabo okorwa elifu, nabo okorwa chilifu ibere, nabo okorwa chilifu isano, buna Nyasaye aragokune.

Lakini ndoche ng'a baikire chibesa irenge echi, baikire around 233,000. In three days, baikire 233,000. Igo nkona gosuka bare, na intwe bono rende, na intwe tiga twebange korwa, tominyoke, tokominyoka korwa, na baria bakominyoka korwa aria, toikerane gati. Eye ne idea y'amashabiki, tari e idea ya Kaka Sungura. amashabiki are decideri nkogora are nkogorera are kake egari ya charity work I can't say no you are welcome iga elink ya WhatsApp no ere abwo if you want to join eyaito ya iga iga Kenya then you are free baria barogora onye gotagete go join WhatsApp group eh nabo ogocha inbox ngo connect no omo admin a comente yes baria barogoro. USA, Canada, Australia, Germany, UK, ee, chinse echi chinde chia gochirogora, echi okonyora iga iga ere mogaso aria ere botuko, baas, nabo ogotext if you want to join that group and you're willing to donate,

Omomura oyomo naimogete, akabeta momura omwabo omoyio, akamoita, agakwa. Gaka ng'ayie goikera mpaka omonto moiboire amanyinga ayamo, yaani okoimokia omoyio, gwakenya momura omino, okomokenya bori, okomobeta omoyio, kwamokenya bako, okomonyenya buna eng'ombe okwo. Abagusii noo twaikera. abagusii baminto, yaani noo neba ng'a nogoetana mware goetana, oite momura omino bori, omorimerie enkoro pi pi haa kaka igo ng'a ondogete igo ng'ichanete, ng'ichanete, ng'ichanete. aro gusii, ninki gose giatochanda? Momura omino neba ne cousin, neba no moamate, komwaetana gayana, onye inwe babere mokonyara koigwana, rangeria abagaka batebi nyarebe ngongosera are. Tata kwabogoria omooro kwarimeria omonto riraba pi pi kwamosirire egesaku kiaye pi gose inki twabera iga ngaki yare koba buya kaka twagayana amang'ana twakora mediation neba neba omonto oyi mori connected kemanyinga komwaetanire mwasiria koigwana mediation takominyoka kobogoria omoro, takominyoka oboragori, takominyoka oborogi, abagusii gaki twanchane, abagusii twaikire chingaki, omoibori agochande omwana aiborete, omoibori bori omwana amanyinka aye, agochande omwana mpaka omwana otama koroka. Mmmh. Abaibori, yaani, omwana oiborete, kwarire enibo y'omwana oo, kwarire okoria enibo y'omwana oo oba oria oiborete, okoyeria buna omonto isiko, omwana are gose na america, otome akabesa, oyo omama tiga amotomere angorere oborimo, kwari kwamorabokisa, Oyo omama tiga amotomere ang'e agachere enyomba, kwari whee! Bono mwabwaterane na abamura aba bare Kenya iga iga, omwana oiborete korwa enda, yaani mwarire omwana oyio, mwamorabokirie saaa, yaani bono bore motakogora nyomba, atakwagacha ase ki, chibesa chiaye mogochire right, left and centre, ng'a na America are totomere torie, Abaibori, abaibori, kera keri gekobari, nki ekebi? Abana kwanyora ng'a momura omino nabwate amaari ogotrust buna endugu yaye omorende, yaani kwamoriire. Gakomongwana gete akang'akera esimi okore onde kaka yaani mama onkoseire kaka mama ere tinkomwabera baka engoro omoro oye iga are chinse chia maiko ri kaka ebinto mama ankoreire mama namwagachirete enyomba mama nkamwagachira enyomba ye rigena Mama nkamogorera kera egento, mama nkamogorera etv, nkamogorera efridge, nkamogorera chiombe, i- yaani mama onchandire, mama orire chibesa chiane, mama orire amari ane, yaani enaroche tiga amokonye buna mama amobeke buya, andendere ebinto, yaani orire o- agoitita ng'a kaka mama ere iga nyasae ore moyo ima, tinkomwabera pi. Kegose kiabo gose nki? Nki tokobuna? Nki? Nki? Nki? Yaani ogoita omwana omino gaki, goita omwana omino pi, kwamonyenya buna eng'ombe, kwamorimeria riraba ah! Haa! Kaka amanyinga egosire, ogosiba aminto Nyasaye tiga abaseseni, Nyasaye oyo yaani igooo, nigwete ng'a obo yaani nigwete ng'a obokendu obwo ambwata. Haa it's sad mbobe yaya mbobe mbobe onye yaikeire abwo aa gusii yaya mbobe mbobe sana nyasaye oyo mbuya mono mbuya mono abagusii baminto mbuya mono.